Hallelujah. Now, pano panzi mweya kuzodza kwake kuchakudzidzisa zvinhu zvose zvoreva kuti mweya mutsvene anokudzidzisa even kusarudza munhu kwaye wokuroorwa naye ehe haazi wese anoshanda wako Munoziva here Jesu ari patsime anoti ndinoona kuti wataura chokwadi nekuti murume wauinaye zvino ndewechigani ndewechifive nefive bedzi mukadzi uyo wakutokwalifaya kuve pfambi five but tine vangani vari muno vapfuura nhamba iyoyo vanoramba ukamuti pfambi now mweya mutsvene kana akaita ushamwari newe anokubatsira kusarudza the right partner unoita mahwekwe yakaitwa najosefi yekutaimira kuri kutaimirwa nedenga denga riri kutaimira musikana joseph ari kutaimira same area unoda zvinodikanwa namwari wese varume ndisati ndanobhadhara mari kunotora import yangu igerapo dai taienda kunonamata kumakomo kudomboshava richiri gwai ipapo eh, ranga richiri gwai risati raroorwa ndikaona zvandakaona paari iye asina zvaari kuona ndikabatsirwa namwari kusarudza unomboziva panguva yekusarudza pane hondo Vakomana munotenderana neni handiti? Mhm. Musikana wekufamba naye newekuhaga haanetse but mukadzi wekuroora anonetsa. Now, ndakada kuziva kuti saka mweya mutsvene anoticha zvipi achisiya zvipi ndikaona kuti varume hakuna eriya inosiyiwa ndamweya mutsvene ndakasvika time yandakati mwari ndakudawo wokuroora but musandisiye ndichisvika kuzotaura naye iye kutozoti neniwo ndakuda iye asirii wonai zvamungaite pakati apa ndisati ndataura naye ndiregedze kutambisa nguva nemazwi kumunhu asirii Ndokubva meso enyama aona mumwe ainge ainamata stereki pamusangano tiri pamusangano weyouth kubhindurawo uchigara kunamata stereki kunge ari mumweya ndakati ah, kwevavava vakambo vakadiiko vakauya mukitchen nambe ndichataura mimi ndokubva ndamaona ndikati achirega ndigotaura naye kana mwari asingade Ane matauriro acha andidi andida kuti iwe enda unoita izvozvo. Mwari ane matauriro anoita nevanhu zvakasiyana. Ndokubva ndachigarira chisikana chechi. Chabva chaenda pane tuck shop. Panga paine chi chiblock chiripo saka vanga vakaisa chikafu che che che cheve admin imomo saka zvikanzi vanhu endai munotenga ndipo pane tuck shop. Saka panga paine pressure yevanhu. Ndomana terega nemumirire kana apedza ndikozodini? ndikozotaura naye ndiri ipapo ndakamira nechekokoko nobva vasvika mwe mukomana akati maiwe maiwe maiwe ipresha here apatangika ndibatirewo bhaibheri rangu ndobva andisvitsa bhaibheri rake inga richiri nyowaniso ndibatirewo pana bhaibheri rangu ndikabvaruke papresha ndokubva anoti papresha koche indasara ndakabata bhaibheri rake ndakuda kuti ndivhure vhure bhaibheri rake ndokubva ndaona muine foto yemusikana wandakamirira akagrebhana nemukomana andibatisa bhaibheri muri kunonzwisisa ndiri kutaura zvepamusangano mukuru vese handivazive mukomana handimuzive musikana handimuzive manizwisisa you never go wrong namweya mutsvete anotanga kukuticha twumwe twunhu twekuti kana ukada kuti uzosheya nevamwe vasikana biya yako vanoti ando ah, unonzi kupusa kumutambisa uchaona kuti after service yamangwanani ano approach yako kuzvinhu inenge yashanduka manizwa kana wakutaura every statement yaunotaura mwari haazodze kana uchiparidza bedzi even ukataura kumunhu mazwi erudo Every word rinobuda mukanwa mako rinenge rakazodzwa. Kune mumwe musikana akapfimbwa tiri pane imwe nzvimbo neumwe mukomana ndokubva amurafura ndokubva apindura tsamba yakanyorerwa iye ndokubva anyora patishu achishauda mukomana iyeye tishu iro rinobva raseculator kuvakomana vese hanti kusvika izvozvo asati aroorwa uri mwana wamwari iwe kana wapfimbwa newausingade unongomuudza kuti aa regedza kuzotuka nekuti akupfimba uyu mukristuwo vandinzwisisa anokudzidzisa kugona kutaura hauite munhu kwaye nekushaudha vakomana ukangoti no kana no yako uina mweya mutsvene inoita mutsindo anotonzwa kuti hapana ramangwana but kune vamwe venyu munoda kufamba mbiri yekunzi unogona kuramba kusvika vakomana vazoudzana kuti unonyadziswa ziva kuti kukupfimba kwaaita hazvireva kuti haana mati kwaiko kuroora asina kutanga ataura newe anonamatawo mukomana uyu but auya pasiripo ngaaudzwe mazwi kwawo tendera kuzodza kuri mauri kukudzidzisa zvinhu zvose iwe mukomanawo uri pano iwe ra ah iwe rambwawo futi amwenye hamugone futi kutaura kwacho haa amana nditeerera kashamwana hakuna munhu ana mweya mutsvene anokundwa kuda mukadzi wake nomuhedheni hazviite une pamwe paunodhileya mwana wemunhu ugoti kubva kuseni mangwana ndikuone kubva iri kusvika ratsvuka ra, ra, ra zuva radoka kana nyaya ine musoro yataurwa hauna kana nyaya unotanga kudhinha musati mambo womumba shuwa statement yataurwa nababa yekuti mapentecostal ndo vane ndangariro dzakapfuma vanhu vanhu ve especially veafm futi ndo vane pfungwa dzisingade kushanda mweya mutsvene paakapinda maari akaita sekunge akabva aofroda pfungwa dzese nekudzidza kwese rangosara rangozungairwa haana zvimwe zvaachafunga nditeerere tiri kuda kuti kana chechi yazadzwa nesimba ramweya mutsvene ngatizivei kuti anointing yatagamuchira inogona kunoseenzeswa even mubusiness sector kana uri pabasa pako pabasa pako Ndo script yanyakataura nezuro inoti he who unites himself to the Lord becomes one spirit with him. So pabasa pako pawakapinda vakatoemploya Jesu kwazvo. Muri kundinzwisisa? Mhm. Now, kana uri mwana wemusikana ane simba ramweya mutsvene munoziva here kuti kune mumwe mwana anoti kana akaroorwa aroorwa vabereki vanombosara vakachengeta mari yacho vasina kumboidya vasina shuwa kuti anogara here ah, rega ndimbonyatsotsanangura zvishoma ndichasvika kunyaya yangu yaroda yase ndikubatire ndigokupa maexperiences nekubata kunoita simba ramweya mutsvene now ndoda kuti utange waona mama arias anokavhwa namweya mutsvene vanotadza kudya mari yemwana aroorwa pfungwa dzichingoti mm, kunogarwa kunogarwa angobvako anobvunzwa makavaonawo maka kana mwana akangodzoka kuri kushanya kwakanaka chii chiri kuitika vane mwana pamba but vari kuona kuti maari hamuna kudevelopa kuti asvike pakuchiva amai zvekutozoroorwa muri kundinzwa ehe iyo yekugeza chaichaiyo yakambotaura kuna muna mufundisi kune anondiita kutogeza kwekutobvunzwa kunzi mageza here nhasi uko ari kuda murume anomutora kumuisa kupi mumba muri kunizwa here kune mwakazoita observation yakanaka kuti vashoma varume vanopiwa tiketi respeed vachidzoka kumba than kunge vachienda kubasa nekuti hakukomborere rondizwisisa here vanogona kuona vabereki kuti mwana wedu akura kana akachiwana hake murume zvadai wakura nebehavior language yake inokuudzaya kuti she is now ready to go muri kunetswa she is now ready to go mwana akuda kuroorwa taura semunhu kwaye kana wakuseka seka wakadzorawo muromo aiwa varume tine vanhu vasiri kugona kuprepare simba ramweya mutsvene rakauya pavanhu but vanhu havasi kugona kutichwa mweya mutsvene ndiye akapiwa klasi yamadofo asinganzwe muri kundizwisisa here ima munomo munomo zati mune vamwe vari munomo anotoita magumbezo okutoudzwa kunzi peta vasikana imo muno mwana wechisikana paanovata chaipo chaipo ukapasvika haupatarise kaviri magumbeza apetwe gore rapera iro muna august ndoma akaguma kuwaridza anongogara akadaro ezvegumbeza richawachwa rasvika pakuita goko anongopinda ongovhomuka akadaro ongoita zvokungonopinda achingovhomuka akadaro but ugomuona manje mumba akazoda kunge achigona kugeza kwacho kunze uko but mumba mweya mutsvene anokuticha zvinhu zvese hauite mutoro hauite dambudziko kunoita mumwe mwana chaichaiwa unonzwa achiapulaira ndakuda basa baba ndakuda kusenza kune mumwe andipromisa kugmb ari kuda kunosumudza masaga echibage but ndiro yaadyira chaichai haafunge kuti pandadyira ngapanakewo no wonder why kana makanzwa kuti jesu paakamuka vakasikoona machira vakaona akapetwa kureva kuti kumuka kwake haana kumuka ari muhari ane time yekutombapeta machira panga pakarara munhu mukuru ngaparatidze kuti pakarara munhu mukuru muri kunetswa here imimi kaimbotanga ndakubatsira mbichana Pamba zvapanoita mudzimba matiri umu. Ukaona ukaita mwana ane 18 years. Eighteen years. 18 years uchiri kuita zvinhu zvokumutuma kusuka ndiro uri kuitawo kurova kuti korobha vheranda kwawakurova uko wakutokuvadza kwaasvika uko waenderera muri kunetswa ndoda kuti muzive zvinhu zvinonetsa muupenyu do you know kuti zvinoda simba shoma kumutsa munhu akafa than kusumudza tsimbe its there in the bible munomboziva here kuti peter paakadedzwa zvinzi dhokasi afa akasvika pakazara vanhu chirikadzi nenherera dzakabata makwasakwasa nemabhareta vakati takasonerwa naiye iye ndobva ati chibvai ndokubva ati tabhita muka why akatonzwa kuti zvinoda 5 seconds kuti tabhita amuke than kuticha chirikadzi kuti dzitange kugonawo kupa nekushandawo saka panoda anointing yakawanda patsimbe than pachitunha uye panoda faith shoma kumutsa munhu akafa than kuti munhu tsimbe uisumudze itange kubudirira muupenyu why nekuti kuchitunha kunoda faith yemunhu one ari kunamatira muri kundinzwa varume nditeererei mweya mutsvene anokusarudzira basa anokupa basa ramaoko anokuticha zvinhu zvese kana uri munhu wemurume tarisa maoko ako unamate kuti mweya mutsvene ndidzidziseiwo ukatora ukadai ukagarira time iri kufamba vamwe vezera rako vari kubuda vamwe vaakutorizaina mabasa avo akutoregedza vaakuritaya ndoda kuti pese pauri iva munhu anofunga kuti ndoitei ndoita sei taka tiri pane imwe nzvimbo kana makamboona even kurufaro chaiko chaiko kune umwe kune mupfanha so wechidiki anoti kana anotobvunza kuti ndiani ari kuparidza nhasi anoenda kunomira pedyo nomushumiri mambo mona akaenda kurufaro anenge akapfeka jaketi rake rimwe risori redi so mm. anomira ipapo kana mushumiri adeedzwa anoti baba ndokumbira kukubatsirai bhaibheri renyu obata bhaibheri omhanya naro onogadzika papi kuziva kuti muhomwe yekumupa munhu yandina murikunetswa but handishaiwawo chokumuitira shamwari ukaona pfungwa dzako bedzi dzangoswicha off dzadzima mwari hausisina hope yokubleswa muri kunetswa anongofunga bedzi kuti ndoitei ndakazombotaura imwe time ndichiparidza pane imwe sangano manje manje mwedzi ndandine vamwe vanhu vandandinawo vari panapa pane rimwe sangano vachida stereke ende vachifara kuti vainzi vauya vainzi vauya vainzi vauya vachinakirwa ti taa muchechi but kwataiburukira nemota waita zvekutopinda muchechi wotodzungaira kutsvaga kuti ndogara papi miine madhikoni wakokwa wacho unoita zvekutsvaga wega mune vanhu vari kuda kukomborerwa but havagone kuconnecta kuanointing yacho muri kunzwisisa unombozati kumba kwedu chaiko chaiko kune mamwe mukomana akauya wechikoro akati baba ndoziva kuti pamwe hazvingameke sense kwamuri but ndokumbirawo kupota ndichikuporishirai bhutsu ndobva ndaudza adzimai vangu asina ndambozviitirwa saka ndandine pfungwa dzekuti ah, but hazvingaite sekunge akuda kundinamata ndikati regai mweya mutsvene nditungamirire because dzimwe dzenguva ndikazviita ndiri munyama ndogona kumukuvadza ndokubva ndanzwa mumweya mangu kuti ari kurevesa ane zvaari kuda kuti mwari vamuitire saka anouya achitora achidini anouya achitora achidini kwakaita mumwe wandakamboona pane imwe nzvimbo aingouya pamota dzakapakwa zvakamutora mufundisi panapa zenzi ngutora ugesi aingoona mota dzakapakwa omboaina chitini chake ombokupi kupi kupi kupi akutoshainisa mota atopedza zvino ndakadzoka ndobva ndaona mota yachena zvikanzi ah vakuru tachenesa kamota iyi ndikati ah wangocleana mota yangu usina mbondiudza wacleana nei kanzi nemishonga yakanaka yakati mushonga yenyu inouraya pendi saka handina mari yacho vandapinda mota vandavhara door ndomva yaya padhuze nepadhoo asi kuri kudeiko ndati handina mari zvikanzi ah, ndangoti ndingokuzivisa ita cleana mota yenyu akati andazvinzwa ndakunzwa kamoyo kakuti tu tu tu kuti aiwa zvidaro ndikati uri kuda mari zvikanzi ngondipa chere yaminayo ndakati aiwa handina zvikanzi ah, kana musinawo ndizvozvo ko mungagoita sei mota inga famene tsvina here mndira muna mari tangoti regai tiigeze kana musinawo mongoenda zvenyu ah, iwe ndakaitsvaga ndikamupa kugona kutaura zvikanzi kana musinawo ndizvozvo mari inoshayika but mota yofamba netsvina here nokuti hamuna mari tangoti regai tiigeze uri kuona munhu anonzi anofunga do you know kuti kune vamwe vanhu vari munyika munomu ari kubhadharira mumwe mwana asiri wake fees but aine muzukuru ari kudzingirwa fees ari kumusha vanhu vanoda kuisa mari dzavo panhu pane, pane munhu anofunga muri kundinzwisisa muri kundinzwa here aya simba ramweya mutsvene rinokubatsira kuziva uye nokufunga kuti ndinofanira kunge ndichiiteiko zvino Ndinofanira kunge ndiri kupi iko zvino? Ndinofanira kunge ndakabatei iko zvino? Ukaona wagona kusvika palevel iyoyo, Mwari ndokuti achigona kuchikutakudzawo basa rake. haikona kuti uchiine zvimwe zvasara zvisati zvambobatwa zvichiri zvimbishi wakunamatira zvinhu zvinotyisa zveumambo hwamwari mwari haadi nekuti vanhu vanozoti anofamba namwari asi ipapo ndo pari kumisa mwari ipapapa mauri muchiine twumwe twumbishi twuchirimo twuchiri kutoda kutanga twapera then mwari agoisa simba rake pamusoro pako right chirega ndikutsanangurira zvinoitwa namweya mutsvene mweya mutsvene kana akauya pamunhu pamukristu Ukaverenga bhuku yavaroma chapter 8 verse 11 inoti iyo zvino kana mweya wake iye akamutsa kirisitu kuvakafa ukagara mamuri uchapa upenyu to this mortal body Zvoreva kuti mweya mutsvene kana apinda mandiri achaburitsa life iri mumukirisitu yopinda mumunhu wenyama zvezvekuita sekunge wawachira hembe inobuda nehembe chena unoona dzese dzabuda dzatindivara nokuda kwe one t-shirt inobuda so munhu wemweya kana akadhivhelopwa achipiwa shoko anosvika patime yaanotanga kubuda zvekuita take over this flesh kusvika flesh ino yaimmune zvekuti nehembe dzaunopfeka dzinenge dzaane umwari kwakauya vamwe amai tiri kurufaro vachibva kune rimwe sangano varwara vaenda kwamadoctors ese avaifunga zvaramba kupera ndokubva vauya kumusangano kurufaro vaine dish towel zvikanzi mufundisi tende renyu riri kupi mana vanongedzera bva vanovhura kazipi bva vakanda mukati zvikanzi ndichadzoka kandambovanamatira nobva vadzoka ndadzokera dish towel rangu nobva vatora dish towel nobva vaenda Vakazofona ndiri kuBulawayo ivo vari kuno kuHarare vakati ndaconfirmwa nadoctor kuti ndapora ndisisina chirwere. Handizive zvavakanoita, handina kuvatuma kuti uyai naro. Akaita sezvaakanzwa ndokubva anokanda pandinovata ndokutakura jira ndokubva aenda naro. ukaverenga bhaibheri rako richakuudza kuti there was a time jesu paanonzi simba rokuporesa varwere rakanga riri pamusoro pake but ukanoverenga hakuna hwana akanga ari mumba imomo akapora kunze kwaakapaza denga so mwari hameno zvaakambotiita anotipa simba rese raunoda rekuti upfume rekuti upore but haugone kuriburitsa unless waane faith Nekuti faith inokakata simba raMwari riri mumunhu waMwari nometa iye haadi. Muri kutozwisisa? Now, miviri yedu inoyi yakapiwa kumwe kubwinya but kwakavanziwa kuti tigone kusocializa nevanhu ende vanhu vawanewo mukana wokutinyepera kunyange tiri vafundisi vachifunga kuti hauzive iko kusamusumudza muchechi kusamutendeka anofunga kuti haudini zvomupa mukanawo wokuti awanowo kunyepa kwauri saka tine umwari hwakawanda but hwakaputirwa nenyama ndakabutswa namwari rimwe zuva kumba kuseni ndichiri kuhomaini ndokubva ndaudzwa zvikanzi muka kune mukadzi ari kusvika manje manje auya kuzokurevera nhema ndobva ndaudza adzimai vangu vakasara voti gogogoi ndokubva vapinda nobva vagara apa kubva achitanga kuvhura muromo wake kusvika achipedza mweya mutsvene anga andiudza kudhara kuti auya kuzonyepa zvese zvaaitaura ende ugoona mweya wetsvena zvaunoita anonyepa kumusodzi chibuda Isi tinongoti regedza yanyepa apedze uye paari kutaura pese apa mwari kana angonudza tari kunyepa ndenge nditori nevhesi yangu yandiri kutonzwa ipapa ndiri kutoona ndiri pamberi pevanhu ndiri kutoparidza achidudunura achidii achidii napedza naye kudhara kune vanhu vari kufunga kuti mwari unongoita kunyange vari vanhu vanonyepa kune vanhu vari munomo anotori nemachira chacho emudzimu kune vanhu vari munomo vachitori nenyanga chaidzo nezvikwambo vamwe vacho kune vamwe vane zvimadumwa kune vamwe vane mishonga inonzi mishonga yemaraki vari panapa asi alter ko yemablessing anoshinga kuita mutsindo anouya kuzomira pano rega ndikutaurira kusenza kunoita semba ramweya mutsvene time mwari yakatanga kuda kushamwaridzana neni pazvinhu zvinobatika ndakangotiwo ah ndisati ndamboenda bible college ndakati mwari ndakuda kuziva zvakadzama zveumambo hwenyu zvikanzi nditsvage ndokubva ndatanga kuregedza kudya upenyu hwangu hwanga hwehwekuti mazuva okutsanya ndiwo mazhinji than okudya Ndaigona kurova mutorododo ndisingazive kuti mwedzi mingani. Zvekusaverenga mazuva kungoenda. Ndongoita day one randaingotiwo apa munhu asirega ndimbodini ndimbodya. Ende kudya kwacho ndaiterera mweya mutsvene pamwe ndaapakati aiti zvakwana ndonamira musova pekare ndokontinya. Ndichinyasoda kuteereresa kuti anodei ndokubva pasvika patime yaanoratidza kuti akafara neni ndiri mupfana mudiki diki so ndokubva taenda pane imwe nzvimbo iri kwedu uku inonzi kunyamaharo kwanga kusingade kunzi kuparidzwe zita rekuti jesu takasvikako kwanga kuine chechi one yejohani masowe hakuna imwe chechi yaibvumidzwa ikoko kunze kwechechi iyoyo bedzi Uye kwanga kuine kamwe kanzvimbo kainzi katsokoto kambuya nehanda, kwanga panga paine kamba kakavakwa so, kanga kaine chisero changa chiri pakati changa chakarembera. Saka kwaimbouya mhondoro yainzi mhondoro huru yekwaMuzarabani, vouya vodira hupfu imomo hwechimera, zvonzi vanhu sudurukai, pouya chamupupuri cho, chouya chomona pamba paipai, chobuda chiine hupfu, vanhu vonzi mwaa, zvonzi ritual yaitopera. so ranga riri guta remweya wetsvina but hakuna dzimwe chechi dzaibvumidzwa kunze kwejohani masowe ndo yega ikabvumidzwa kune mweya wetsvina handizive kuti why handizive ndobva ndati ah, saka kuno kutoita sei ndobva ndatanga kuparidza ndikati mwari chindibatsirai ndakuparidza kuno ndakatanga kuparidza kumhuri family yedu kurova vhangeri kurova vhangeri kurova vhangeri muchokocho kurova vhangeri about three months ndisingaparidzira vanhu vakawanda zvamakaita izvi mhuri mhuri zvako zvekuti a ah, kana waungana so wakuda kupiwa mukana hauna chinhu iwe mhuri ndaiparidzira mhuri izwi kutanga richashoshoma kupedzisira radzoka ndichipapadza kumhuri after ndofunga three months vanhu ndobva tanga kuya kuzotendeuka zvikanzi takanzwa shoko muchiparidza saka tava kuzotendeuka vari kudzimba dzavo vakagara panze vainzwa shoko vouya kuzotendeuka kuseni kusvika tazara pamba kusvika mumwe ati ah ini kumba kwangu kune zikicheni zihombe tinokwana imomo but anopinda imomo tazara Tikati ngatichitovaka ichechi. Vana baba ndokubva vaenda kunotema mapango, vana mai vachicheka huswa. Ndovana driver tirakidza kututa mapango, kututa huswa, kutanga kuvaka shedhi. Ndobva tavaka zichechi risingaite. Vanhu ndokutanga kuuya. Imwe kapo yakauya ndinorangarira. Yakauya mangwanani. ndokubva vasvika pamba rugare zvikanzi ngaruwande zvikanzi tauya kwakanaka here tauya kuzogamuchira jesu ipapo marevivals anambeka tichita emazuva ese aitaregedza hakuna ari kuparidza mazuva iwayo vanhu vari kusangana masundays bedzi but vauya pakati pesvondo zvikanzi tauya kuzotendeuka ah, kungodawo kutendeuka zvikanzi aa ah, nokuda kweshoko ramakaparidza randakaparidza riini zvikanzi usiku usiku hwariini zvikanzi aiwazve handiti ndikutaura zveneighbor zvikanzi handiti mauya pamba usiku mukatosvika mukati rugare tikamuka tanga taa kutorara tikamuka tikakuchidzira moto huni dzanga dzava kutodzima tikagara tese adzimai vangu nevana vakomana vakura iwe ukataura uchiti zvokuti nezvekuti nezvekuti saka tauya uzotendeuka ini ndakavata kumba but ndiri kuonekwa mumaraini muri kunonzwisisa here ndoda kutaurira zvinhu zvinoitwa nemweya mutsvene mweya mutsvene kana akatanga kufamba newe kana vamunoti varoya havana dho muri kundinzwa unopinda nepasingapindwe unoona nezvisina kumbobvira zvakaonekwa Until now couple iyoyo ndikataura kuti ah vanondinyepera kuti ndakanga kumba kwavo ndisina kuuya vanofunga kuti ndofamba ndichitaurira vanhu nhema. Tingaite vana vadiki tese mhuri kumuka kuona iwe uchitaura. Muri kunzwisisa? Mweya mutsvene kana akufamba newe Rwatu ramba wakanterera zvawakaita zvizvi. mweya mutsvene kana akufamba newe ane tsuno kuti wanotanga kukuudza kuti donhedza donhedza kanda pasi donhedza why nekuti ukatanga kuseenzeswa ukaona wakugona kuprofita wakugona kurota zvinhu zvichiitika you need to be careful because whatever you do it has to be in line with the word of god nekuti unogona kunyangirwa nemweya wekuuka kune vanhu vakawanda vari mukati umu um. vanoratidzwa but unoziva sei kuti zviratidzo zvangu ndezvemadhimoni unofanira kuti kana ukapedza kudzidza manine spiritual gifts unofanira kuzonofunda manine spiritual fruits ukaona kuzvibereko zvemweya noti kuzvipo ukaona uchiporofita but kuzvibereko zvemweya rudo ruchikunetsa mufaro chaiwo hauna hasha dzinokuwandira uya short tempered uchenjere kuti unogona kunge wanyangirwa nemweya wakuuka so any gift iri kuopareta uri iri pauri yausinganzwisise enda unocheka kuzvibereko zvemweya kuti uri kukunda here uri kugonawo here kuregerera andinzwa ndatokubatsira so wandinzwa now saka mweya mutsvene ane zvimwe zvinhu zvaanotanga kukudza kuti donhedza kanda pasi donhedza kanda pasi regedza usataure izvozvo wopiwa new language tapiwa new language ndopakasvika time yatanga taakuti aa ah, taakuda kumbotsvaga mwari ndokubva nadzi nezvimwe zvevakomana zvanga zviri pamba pedu sekuru ngatitsvagei mwari zvaida kunamata izvozvo sekuru ngatsvagei mwari kati mune shuwa here vakomana kati shuwa vatapinda patime yekunamata mukomana uyo wakanamata akanamata ende akasanya akasanya but anambobvira akagabutira mweya mutsvene ndokubva rimwe zuva ndichirima ndiri mumunda takanga tiine munda wanga wakakura zvekuti waiti kana ukaenda netrakita kudaiwo Kuzonodzoka ikoko pane nyaya. Munhu waita three days achisakura raini rimwe chete kuti abudoko. Saka ndaiti kana ndikaienda ndozodzoka paapaye ndoenda. Saka vazhinji vanga vasina chekuita kainguva yekurima ndokubva vakomana vandiigira tii vasvika mva vagarawo pamumvuri ndichidzoka vanhu vanoti vakomana vaya netii zvikanzi chimboya mudini saka pane mumwe mukomana anga aine nzara yamweya mutsvene but anga asina but ndakabenge ndane tumazuva tushoma ndichimudzidzisa kudriver tractor ndobva ndanamata ndichienda nemuforo ndikudzoka vandanamata ndichienda nemuforo ndakudzoka vandadzoka ndichinamata ndakagara pasit retractor ndadzoka mandasvikoikonesa mandaigadzika mumuforo ndikati mbouya shamwari udini ufanorima ndichinwa tii ndobva ndaburuka ndinobva akwira patractor ndobva agara pasiti ndokubva aenda aenda ndakagara tichinwa takaona guruva rasumuka vamwe vakomana ndovakatanga kuona vakati chii chiri kuitika uku ndokusimuka tese ndokuona kuti dust riri kusimuka harina kumira zvakanaka ndokusiyana nezvitii ndokumhanya nemumunda tichidonha kusvikapo ndokuwana gejo rakanyura tai riri kurola trakta iri kuchera pasi uku yakarevwa munhu ari kutaura nendimi madziwa ari kubuda ndokusvikokwira patrakita ndokutsika kila chekuburitsa mugiya kudzora kubatirana kuradzika munhu mumunda wakarimwa achireveteka nendimi nokuda kwesiti raagara muri kunizwa here iya inonzi my cup runneth over inoitika anointing ikawanda inotanga kurasikira inosara pawanga wakagara muri kunzwisisa muri kunzwawo zvaunotaura inokukonzera kuti kana ukataura anointing chero zvanga zvisingafanire kuitika nemhaka yekuti wazvireva ndozvakutozoitika ndobva ndaparidza panzvimbo iyoyo mushedhi meme vanhu vakuzara vanhu vakuwanda vari kuuya kunashe rimwe zuva ndichinamata ndiri muchechi musi wesunday manheru after service ndaka ndiri ndega manga musina light ndichinamata ndobva ndadzowa mwana wachipfuura neparodhi zvikanzi uyu amunzwa mukomana uyo kuparidza uyu anoparidza zvekuti du but muzukuru wake amutadza chii chiri kuitika muzukuru wangu inini waipota achipfimba tuvasikana twemuchechi ndobva ndamaaprocha ndakati iwe shamari uri kuziva kuti ndiri kuparidza Makwai ouya iwe wobata makwai odya. Zvakandibata ndakatadza kunamata ndanzwa mazwi iwayo ndichinamata ndiri ndega. Kuti saka vanhu vari ku appreciate basa randiri kuita but muzukuru. Ndobva ndanomuudza ndikati shamwari ya time yekuti utendeuke zvakanzi sekuru kutendeuka hakuudzwe munhu imi time yenyu yakakwana saka yangu ichadii ichakwana come monday kwanga kuine maprayers Vanhu vaenda kunu intercession ndobva ndamudeedza ndakati muzukuru hande tononamata zvikanzi handisi kuda just like that handisi kuda ndakati hande tononamata zvikanzi hazvimanikidzwe ndobva ndamuudza one word ndikati uchatevera ndobva taenda takanonamata kusvika kuma 11 dzakuma 11 ndakati vanhu because vanhu vanga vakazara mushedhi vamwe vanga vari kunze ndokuma ndati vanhu imbonyararai ndichida kuti vadzoke vese mukati nditaure chimwe chekunamati kuti vanhu vanamatire vanhu pavakanyarara vese shedhi yanga yangoti kubva ndikangoti panapa neparodhi inopfuura paserape

handichagona kuti ndirambe ndichitaura because mhere iri kumupako haina kumira zvakanaka ende yaane zita rangu mukati manje sakoroshenge sakoroshenge sakoroshenge sakor pandakanyarira kudaro ndiri kunzwa munhu ari kurova makwenzi ari kuuya paari kuuya paakapfeka chibhurugwa chomukati bedzi kuuya kuchechi kune vanhu akazochingurwa nasekuru vangu hanzvadzi yaamai ndikati taurai naye ariko mva wamubata kunze kweyadhi kuti ko chii kwakanaka here zvikanzi uyamone uyamone uyamone uyamone kumba chii chaitika munhu mukuru atotaura nezvake zvikanzi ndakuonai muchiuya kumba imi sekuru muri pamberi vanhu vese vachikuteerai makusvika pamba mubhedha watanga kuzunza saka watirasa vanga vakarara vari tu nemo mukomana anonzi kennedy vakaraswa vese nemubhedha saka uyu waakucheche but mumwe amira payadhi akutsvaga mumwe wake zvikanzi hande munoona mubhedha uri kuzunza iko zvino ipapa hana kupfeka munhu mukuru haana kuzvinzwa ega vanga vakarara vari vaviri mubhedha washeka kusvika vese varaswa une umwe ari munoona kuti aishuwa ah, iyoyi chaiona kuti ishuwa muri kunizwa here chechi ndoda kukutsanangurirai zvinoitwa namweya mutsvene mweya mutsvene kana akauya anokubatisa imwe nyaya iri kubhuku yapeter chapter 1 verse 4 inoti we are partakers of the divine nature zvoreva kuti kune imwe nature inonzi iri divine kwoita nature yedu iri pano yekuti haugone kubuda nepamadziro apa haugone kupabuda zveshuwa nokuda kwakuti nature haikubvumidze but kune nature inonzi iri divine jesu paakafamba pamusoro pemvura that was a demonstration anga asingazame kuita zvinhu zvekushamisira paipai Aingoda kungoratidza ana Peter bedzi kuti ndiwo mugariro wedu kudenga, bvura ndo loan ndo patinodyira. Divine nature ino respecta munhu ari divine. Muri kundinzwa? Why? Nekuti munhu wemweya kana azvarwa patsva chachisikwa chitsva pane nhau yandibatsira masikati yanga ichiparidzwa apa yemind unoziva here kuti kumind ikoko pane inonzi mind of the spirit and mind of the flesh romans chapter 8 Verse number 6. Inokuudza kuti for to be carnally minded is death and to be spiritually minded is life and peace. Zvoreva kuti pane mind yeflesh poita mind yei yespirit Iko kuflesh kwacho kune masensi mangani nhai vakambofunda 5 kune chii nechii sense of sight rega nembokubatira sight iyoyo sense of sight iri kumunhu wenyama uye sense of sight iri kumunhu wemweya mandinzwa Aha. pane ziso remweya koita ziso renyama renyama riri limited kana pakaita madziro so hauchaona zviri kuseri uku but remweya rinooparata riri under divine nature unoona zvisingaonekwe munhu achitaura newe so achikuudza zvaanoda achisefa nyaya yake iwe unoona zvasara maari zvaasina kukuudza ziso iroro spiritual site ndo inonzi nemuranda wamwari e mwari wokudenga zaruraiwo kwameso ejaya meso aizarurwa hazi aya maboniboni aya ndokubva wozonzwa mupfanha akuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vari kwa vari kwavari ngirozi hadzina kuzouya anamatirwa aa dzanga dziripo but akazodziona anamatirwa kuti ave nemeso so pane ziso renyama poita ziso rei so unenge wakugona kuopareta uri kwese panyama unoona pamweya unoona muri kundinzwa kune mwe inonzi sense of what sense of hearing sense of hearing tinotonzwa panyama ukanzwa bhaibheri rakuti vane nzeve ngavanzwe zvinoreva mweya kukereka hazi kureva madisha masatellite disha kune mumwe anadzo dzakati kwangu amaso but haana zvaari kumbonzwa mweya ukanzwa akuti ane nzeve ngaanzwe kureva kuti pane asina iye aine zvizvizvi kune nzeve dzomweya dzaunonzwa muranda wamwari akuti i can hear a sound but ahabhi ah, haasi kunzwa sound yemvura iyoyo inzeve yoyi yaunonzwa samera achitaura kuna, kuna, kuna sauro kuti kuchema kwandiri kunzwa kwamakwai ukukuku haazi ega makwai akanga ari kwaisraeri kwagara kwanga kuine makwai kwaisraeri but kuchema kwegwai rakabiwa kwakapinda munzeve yomweya kuti manzwiro ayaya manzwiro rudzii kwaita imwe spiritual iye muri kunenzwa here chechi no zvese izvi zvinotanga kudevelopa kana wakufamba nasimba ramweya mutsvene kune imwe inonzi sense of what sense of test sense of test now akutaurira chimwe chi chakavanzika chakataurwa najesu ndinoti jesu akataura achiti muchadya zvinouraya asi hamungadi hamungafi pane vari kutaurirwa havazi vese zviri kunzi zvinouraya izvi zvine vazvinouraya but kune vasingafe nazvo why because mavari chavadya chinofanira kupfuura nemune imwe sense inouraya utachiwana hwese muri kunzwisisa saka paanochibata chikanda mukanwa achidya iwe waisa zvawaisa pachiri kupinda nomukanwa pane imwe sense inodhila nechikafu bedzi aigona kutamba nemunhu anonzi mukristu haumugoni haumubvise panyika muri kunonzwa ri chechi mhm. pane imwe sense inonzi chii sense of sense of smell sense of smell mfundisi makambozvinzwira kuti kune rimwe dhimoni rinonhuwa pane vakambozvinzwawo ahukona vamwe vasubudza maoko ayo mune time yaunosvika muzvinhu zvemweya unonzwa madhimoni nehwema kuti pamunhu uyu hakuzi kusageza pane mweya utsvina that sense iriko mumunhu wemweya neimwe kuti sense of touch iyo sense of touch iyo ndoinosanzikwa nokunzi sense of feeling futi sense of feeling iriko futi nekumweya paunozonzwa varume vanoenda emas vanoenda emaus vakuti seiko tisina kuzvinzwa kuti ndiye anga ari pakati pedu vanga vasina that sense unoshanyirwa namwari kutadza kuzvinzwa kuti aripo sense of touch yekubata kudaiwo ndo inonzi najesu muchaisa maoko pamusoro pavarwere ruvoko runoiswa pamusoro pavarwere nderwemunhu wemweya haruzi rwenyama tachi iye ndeyemweya nekuti dai ruri ruoko rwenyama uru kwe wagouyirei kuzonamatirwa neniwe une ruoko rwacho zviiseka wega zvoreva kuti that touch haizi yepanyama panapa itouch yamweya muri kundinzwa here chechi saka toda kunamata manhero anhasi kuti glori yamwari iburuke pakati pedu apa toda kuti mumwe munhu aproseswe zvekuti achibva pano ndiri kukutaurira mwana wamai chero ukanzi wadeedzwa uri muroora pane zviri kuitwa kumusha harinwiwe doro iroro iroro as long as youare around kusvika vakuziva kuti mukada kuti zvifambe ningi musamunyorere tsamba ngaaregedze kuuya why wadevelopa munhu wemweya kusvika pakuti anopota achibuda buda panze muri kunzwisisa ndakuda kumudeedza nenguva diki diki